wa kahle ka siku lero saseka mi ri na mfundhisi malumane br a yi khenseni maningi wa ntamu mkhaya ku va mi ni nyike nkarhi wo fana na lowu hi tlhela hi khensa nkarhi wa mahungu ya awara ya nhungu ya mahlweni hi karhi hi endla ntirho wa kahle eka kereke ya hina ya siku ra namuntlha ana ni vurile leswaku mina mfundhisi malumane br Ni lava ku mi nyika rito ra Xikwembu le ra kahle eka n'hweti leyi ya kahle. Ni lava ku hlaya eka rito ra Xikwembu eka Samuweli wa vumbirhi ku avanyisa ka khumenhungu ku suka ka ndzimana ya mune ku fika ka khumentlhanu. Ti lehenyana kambe ni ta mi hlamusela tona leswaku ti vulavula hi yini. Kambe ni lava ku vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi ngo vutomi byi na marhavi. layo tala laha hi lavaka ku hlaya kona i hungu leri vanhu vo tala va ri tivaka va nga ri tolovela loko absalomu n'wana wa davhida a fikeke laha a nga teka vuhosi kumbe a naveleke ku teka vuhosi bya papa wa yena tsunukani leswaku absalomu lexi a nga xi endla u tsutsume a ya tshama egedeni ya le ntsinda laha vanhu a va nghena hi kona loko va ta eka Hosi Davhida. Tinyimba hinkwato ta 12 ta Israyele a ti nghena hi gede yin'we ti ta ntsinda, ti tisa mahungu na swivilelo eka papa wa yena Davhida. Absaloma a ta na rhengu ra ku, Mi ngo ni ya tshamela egedeni! Loko vanhu lava nga na swivilelo va ta ka Davhida, a va khinga ku suka gedeni. A ku ka vona, Xana swa boha na leswaku timhaka ta n'wina ti ya tengiwa antsindza? Na mina laha ni nga kona ni nga mi pfuna. Vanhu vo tala va fika va pfuneka va tlhela va ri le agedeni, va nga ha fiki ka Davhida. Ivi se timhaka ti kula ku va na vanhu. Lava va nga byela Absalomu va ku, Se wa swi kota, na wena u nga va hosi. Hi vona Absalomu a sungula ku ta na tindlela na vanhu lava a va n'wi tsundzuxa va n'wi komba leswaku sapoti ya hina u na yona, ku fika laha Absalomu a lavaka ku vhunga a teka vuhosi ka bava wa yena. Se ku huma mavuthu lama nga ya Absalomu, Davhida u le ku fumeni ka Israyele. Swona hi nga hlaya kona i nkarhi lowu a ku fanele ku suka nyimpi exikarhi ka Davhida na n'wana wa yena Absaloma. Davhida u humesa mavuthu ya yena ku suka ka chapter number 1 ka, ka, ka chapter 18 verse number 1 u ri ka vona mi ya ku lweni na n'wana wa mina Absaloma ni kombela wena u yingiselaka wena u vonaka mhaka leyi u yi tekela nhlokweni Davhida u ri mi ya ku lweni na n'wana wa mina absaloma na swi tiva leswaku a nyimpini la mi yaka ka yona eswihlahleni swa efrayimi mi ya ku hlanganeni na n'wana wa mina absaloma ni kombela leswaku loko mo tshuka mi hlangana na n'wana wa mina absaloma mi ni hlayisela yena mi nga n'wi vavisi a ni swi tivi ku loko a ku ri mina loko a ku ri wena u lwa na n'wana wa wena A wu ta va u va nyike xileriso xa njhani? A wu ta va u te ka vona, Ni kombela mufana lowu mi n'wi komba leswaku a nga phikizani na vanhu vakulukumba ni tata wa yena, dlayani xilo xexo. Mara hi vona mbilu ya Davhida yo hambana na vanhu van'wana. loko mi hlangana na n'wana wa mina absalomu mi nga n'wi dlayi a byela jowa a byela itayi a byela abixayi vakulukumba lava nharhu a a yi ri mintlawa leyi a yi huma na ntlawa wa dzana na ntlawa wun'wana wa dzana va ya lona absalomu na bibele yi komba leswaku Loko nyimpi yi sungula swihlahleni swa Efrayimi, ku wa vavanuna vo tala hi khari, van'wana va dlawa hi swihlahla, ivi ku fika laha muyisa un'wana. Bibele a yi hi kombi vito ra yena, mara yi hi komba leswaku wun'wana wa masocha ya Jowabu a n'wi vona Absalomo a karhi a ta a khandziye meyila ya yena Ku ri na nkarhi wa nyimpi ku karhi ku lwiwa, hiloko Absaloma a nga swi voni leswaku ku na marhavi lama a ma ncikinyele ehansi. Absaloma a fika a hakamela ka man'wana ma marhavi lawaya, ivi meyila ya yena yi hundza yi famba. Wanuna luya, socha leriya, loko ri vone Absaloma a hakamerile, ri tsutsuma ri ya rhipotela Jowabu. Ri ri ka Joabu, Ni vone n'wana wa Davhida Absalomu u hakamerile. Lexi ni kombelaka xona, ni kombela leswaku hi ya hi ya n'wi pfuna. Ya xilungu yi ri he was between heaven and earth, laha yi kombaka leswaku laha a hakamele kona loko a lo kuma munhu wo n'wi pfuna a ta n'wi hawula, mara loko ya kuma munhu wo hetisa a ta n'wi hetisa. Ivi loko Jowabu a ku ka wanuna loyi, Xana loko u n'wi vonile u endle yini? A ku, A ni endlanga nchumu hi ku Davhida ni n'wi twile. Loko a ku, Mi ni vonela n'wana wa mina Absalomo, mi nga n'wi endli nchumu mi ni hlayisela yena. Jowabu u ri ka wanuna loyi, A ni ta va ni ku nyike silivhere yo tala, Yin'wana yi ri, A ni ta va ni ku nyike yindlo yi tele hi silvhere. Leyin'wana yi tlhela yi komba leswaku, Ni tlhela ni ku nyika vamba ra vusocha, ku komba leswaku u nhenha, u kote ku dlaya munhu loyi hi lwaka na yena. Mara wanuna loyi a ku, Hosi Davhida a nga tumbeteriwi nchumu. A ta swi tiva Davhida leswaku hi mina ni nga dlaya n'wana wa yena. Nakona a hi ri kona loko Davhida lerisa a ku mi ni hlayisela n'wana wa mina Absaloma. Xana ku humelele yini la mfundhisi? Ku humelele ku va Absaloma a nga vonanga marhavi lama a ma chikinyela hansi ivi Absaloma a hakamela ka marhavi lawaya hikwalaho namuntlha ri nga ta vulavula na n'wina vutomi lebyi hanyaka byona vana va mhani byi tshama byi ri na wona marhavi nkarhi wun'wana marhavi lawa wo tshuka u hlangana na wona la vuton'wini loko vanhu va ku vona u hakamerile ka marhavi ya vutomi van'wana lava nga hakamelangiki va sungula ku va na topic hi wena va sungula ku vulavula leswi va swi rhandzaka va sungula ku vulavula leswi va tsakisaka va sungula ku ku criticize ha hakamela la vuton'wini va lava mhani u ni vona ni ri tani ri mfundhisi ni dumile vanhu va ni tiva va ku hi yena malumani wa kona a vuton'wini marhavi ya vutomi a va hloniphi background a va hloniphi position a va hloniphi xiyimo a va na mhaka hi wena mani ku humelela yini mara marhavi ya vutomi ma ku haka u nga onhanga nchumu nkarhi wun'wana marhavi lawa loko ma fika ma ku kuma hi nkarhi lowu swilo swa wena a swi famba kahle u nga swi vonanga la vuton'wini leswaku lawu yaka kona u ta hakiwa ni vulavula na wena sweswi U hakanerile n'wana mhani eka mangwani ya marhavi ya vutomi lava ni lavaka ku ma teka ni matlhantlha ni vulavula hi wona evuton'wini bya wena marhavi ma sungula lama yi hakaka marhavi ya vuvabyi byin'wana na byin'wana lebyi nga kona wa ya ka dokodela u ya kamberiwa u nga swi tivi leswaku ku na leswi a wu nga swi tivi dokodela ku byela ku xiyimo xa wena Swi le ka xiyimo xa so ku laveka leswi a wu nga swi tivi leswaku ku na vuvabyi lebyi, ivi moya wa wena wu tshoveka, mbilu ya wena yi sungula ku vava. Ni lo dyoha yini ni kumeka ni ri tano? Va tele hi n'walambani vanhu lava loko va pfuka nampundzu, loko va heta ku dya nampundzu va fanele va nwa tiphilisi to karhi na nhlikanhi na namadyambu hikwalaho ka marhavi ya mavabyi. mavabyi a mati hi mhaka ya ku ku na leswi nga swi endlangiki kahle a mati hi mhaka ya ku wo ka wu nga dyi kahle wo ka wu nga jimi kahle a mati hi mhaka wo ka wu nga khongeli kahle i man'wana ya marhavi ya vutomi nkarhi wun'wana va wu ri fresh wu ri kahle mara swi fika swi ku wela na ta kombela hi wena mhani u nga tivavisa evuton'wini bya wena hi mhaka ku u hakiwe hi marhavi ya mavabyi nkarhi wun'wana ku ti languta u ri va ri mavabyi lama a ma ha holi u ta fa na wona u sungula ku titwa nandzu u ti vona u ri munhu wo fa u ti vona u ri munhu wa ku swilo swa wena se swi yimile a wa ha swi koti ku ya mahlweni na vutomi va tele lava nga ku hanyeni lava nga na mavabyi mo fana na malavo va tele lava vutomi bya vona byi yaka mahlweni va nga na mavabyi mo tala va fike va tibyela ku ri i marhavi ya vutomi hi nga hakamela loko u kuma vanhu van'wana vuton'wini va yi hawula hi ta va kahle hi ta kota ku hanya u nga pfuki u ticukumeta u nga pfuki u tisasalata u nga pfuki u titshika u nga pfuki u tilangwa hikwalaho ka marhavi lawa va tele vanhu lava nga ku akeni ka tindlo va karhi va vabya twanani kun'wana pawulo u ri ku ri ni tlhaviwa hi ku twa ni kombele xikwembu ka nharhu leswaku xi ni susela xilo lexi mara xikwembu xi ku tintswalo ta mina ti ku ringanile yin'wana mimitwa leyi tlhavaka hi wo marhavi lama hi vulavulaka hi wona kambe lexi ni karhataka i ku ri loko vanhu va tiva marhavi ya wena va tiva leswi nga ku haka Va tiva lomu u nga ha kambela kona, va sungula ku va na topic hi wena, va sungula ku rhumelana timeseji hi wena, va sungula ku la ku ku hetisa loko va tiva leswaku wa ha kamberile. La ta ku tsundzuxa n'wana mhani, wena u hlekaka marhavi ya van'wana, wena u hlekaka ku vaviseka ka van'wana, wena u hlekaka swilondza swa van'wana, wa ha hanya la vuton'wini n'wana sesi, wa ha hanya la vuton'wini n'wana mhani. Swin'wana swa marhavi lawa swi ta ku kuma na wena. A hi ku khongelela leswaku u hakamela. Hi ku dyondzisa sayiti rin'wana ra vutomi, ku lava nga hakamela a va nga lo dyoha. Lava nga hakamela hi ku a va nga khongeli. Lava nga hakamela hi ku a va nga veketeli swilo. Marhavi ma vumbirhi lawa ku vulavula hi wona i marhavi ya le timalini. Nkarhi wun'wana ha hleka. loko hi twa ku ri mfundhisi malumana ve ri yi hava na peni hi chayini a yi ri na mali yi wila ya ha ri na mali muti wa ka manimani a va ha ri na mali va tekeriwa tindlo va tekeriwa mimovha va tekeriwa na fenixara vana va vona va hlongoriwa na le swikolweni marhavi ya timali ma endla vanhu va ya ka vanhu vo lombisa timali va ku manimani ve ri u le swikweletini u nghene a fika na laha ivi n'wina mi nga na mali mi hleka mi tlhela mi vula mi ku kasi vanhu va bajeta njhani vonani hina swi tshamisekile loko rhavi ri lo cikinyela ka wena a timalini wona mhani swin'wana a wu nga swi avoidi ni byela vanhu vo tala ni ku a nga kona munhu a pfukaka nampundzu a yimisa voko a ku ni lava ku pfumala mali ni la ku kumeka na me ni nga ri na mali ni fana van'wana Ku va u te kahle swin'wana swi ku haka, kumbe i vana va nga yunivhesiti, kumbe i swiyimo swa le kaya leswi a wu nga swi langutelanga, ku va na mavabyi man'wana va lava tioparexini, ku laveka timali leti u nga riki na tona, u ku mali yi ta sala ni pfala, rihanyo ri na nkoka. Van'wana a va swi tivi leswaku hikwalaho ka yini u hakamerile, mara vo hleka loko va vona marhavi lawa ma ku hakile evuton'wini. ni vulavula hi marhavi ya mavabyi ni vulavula hi marhavi ya le timalini lava ku vulavula hi marhavi ya le vukatini vuxaka bya vanhu lava hanyaka swin'we n'wana sesi la ta ku byela hinkwavo vanhu loko va tekana va va va karhi va rhandzana loko va hlangana va cincela swivongo ku va ku ri na rirhandzu mara a xikarhi ka rento ra varhandzani vambirhi laha ku nga na vana laha ku nga na tinhundzu laha ku nga na yini na yini ku fika kun'wana va hakamela u vona un'wana longisa un'wana famba u ku hayi vanhu lavaya va nga cata kahle va nga va na swilo swin'we ku humelela leswi hi leswi ni ngo vutomi bya namuntlha byi na marhavi leyo tala va fike kun'wana va hakamela ni teka wena hambi wo khongela n'wana mhani marhavi ya vutomi ma cikinya ma cikinyela na le mutini wa wena ku va na hoyihoyi yin'wana ku va na ku hlongorisana ka vanhu lava siku rin'wana a va rhandzana marhavi mo tshuka va yi humelela n'wana mhani vona vanhu va yisana ka vamajistrate va sungula ku phemelana tinhundzu un'wana teka leswi a siyela un'wana leswi loko munhu a nga swi tivi wa hleka hi hanya minkarhini ya ku vanhu va hi hleka Va ku vonani ve ri i mfundhisi, N'wayeliya yi le ku holoveni na nsati. Loko u nga va tivi marhavi lawa lama nga haka Absalom, siku ma nga ta ku haka u ta tiva tlhelo rin'wana ra vutomi. Pawulo u ri ka Vafilipi, Ni tiva ku taleriwa, ni tiva na ku pfumala. A vula yini Pawulo? A vula ku loko wo tiva sayiti rin'wana ra vutomi, u ta vulavula leswi ku tsakisaka, u ta vulavula leswi ku khomaka kahle. u ta vulavula leswi vanhu va nga ta ku bela mavoko va ku yi vekile ngwenya ya mina mana twanani mi komba mhaka leyi bibele yi komba leswaku loko jowabu a hete ku twa leswaku absalomu u hakamerile eka marhavi yi ri hi loko a suka jowabu i mani jowabu he's the commander hi yena a tshembiwa hi davhida hi yena a ri number one wa mavuthu ya Davhida, hi yena a nyikiwe xileriso, U ni hlayisele n'wana wa mina Absalomo. Jowabu wa tlakuka a famba a ya laha Absalomo a hakamele kona. Loko a fika, yini a teka matlhari manharhu a tlhava Absalomo. Na wahi matlhari manharhu, tlhari ro sungula leri vavisaka vanhu loko va hakamerile i tlhari ra marito. Marito ma dangerous, Marito ma onha. Khari ra vumbirhi i jelasi. Khari ra vunharhu i ku va vanhu nkarhi wun'wana loko va languta past ya wena va ku languta namuntlha va vona nga ka swi nga ku faneli ni yingisele loko ni pfala vona mhani evuton'wini matlhari ma kona evuton'wini marhavi ma kona lexi nga na nkoka ni pfalaka hi xona hileswaku loko u vona un'wana makwerhu a hakamerile Xikwembu a xi ku pfune u n'wahawula. A hi yimeli ku hetisana. A hi yimeli ku hlekana. A hi yimeli ku vavisana. A hi pfunaneni leswaku munhu loyi a nga hakamela siku rin'wana a hawuriwa. I mani a ngo u nge hakameli? I mani a ngo ni nge hakameli? Loko hi hlekana swona, a hi pfuneni van'wana vamakwerhu. Maxaka ya mina, Nga Hosi ya Musa yi nga mi pfuna, yi mi endla hi tintswalo yi mi katekisa. Swi nga endleka ni vulavula na wena u hakamerile. Rito ra mina i ku, ku va munhu a ku hawula n'walamani, u va kahle ku suka laha ku ya mahlweni evitweni leri hanyaka, vito ra Hosi ya hina Yesu Kreste.